Guys, welkom! Thank you. Welkom den nos What's New. Johnny, manera mi a komprendé ta bo a skibi e pelikula aki. Ki bo por bisa mi? Prome mi a komprendé ku bo kuminsá komo fotógrafo, awor aki bo a bai den e parti di sínema. Konta mi kon transition ei a bai? A yegá ora pa un challenge nobo, anto. Mi ta ta un fotograf hopi bekend, pero mi ta ta hasi mi kosnan on the down low. Anto mi di op gegeven moment, I need a new challenge. Anto mi bai ora den e ranchi di cinematography. Great, great, great. Anto e ora ei bo a bai den e pelikula e ora ei bo a kuminsá skibi e pelikula Set pa venga? El a bai mas bien sa mi na un challenge ku a tuma lugar na trabou. Anto ku un di mi. E pernan aki. Anto, nos a bini na un idea, un konsepto ku mi ta tin masha di. Anto nan a pusha mi di, no, skibié kos, skibié, skibié, skibié. Anto ora mi a disidí di skibié, nos a deliberá riba dje, anto nan a di ku mi, Ban graba. Great. Asina ei. Fásil, asina ei. Asina ei, asina ei, asina ei, asina ei. No, hopi great, hopi great. No me komprendé ku bo ta e motor tras di e pelíkula. Ku motor, kiko bo ta mira? Si motor na anda traha. Mi ta graba, mi ta edit, produce, mas skibi, mi ta sigui skibi idea nobo, eke men, mi ta den tur kos ku nos ta hasi, yes. Teme di. Tur, tur kos. Yes. Konta mi djis un tiki di e pelikula. No duna hopi, ya Trina ta basa, keda ansioso pa bai wak, pero djis un tiki. Kon mi habla. Set pa venga. Set pa venga. Ta meneer aki, cual ta Cesar, e ta hoofdrol. Locual cu ta pasa cu e den e pelicula ta cu Chase aña pasa den e pelicula nan a mata su ruma. Anto e a keda cu e rabia, anto e gana di venga. P'esei e titulo Set pa venga. Ok, ok, great. Un bes aki nos ta bai pa Cesar. Cesar, contami un tiki mas di bo rol. Ok, ehm, mi rol, Giano Rodriguez, dë pelicula ta e guy, e ta humilde, pero dor di e asesinato di su ruman el a flip. Anto enanan a yega n'e momento ku e ta tin ègt gana di venga of ta tin gana di sa ken tabata esun'on ku tabata tras di e morto di su ruman. Anto. Na e momentu ei, el a drenta baho mundo pa sa pa e por venga of logra yega na e vengansa ku semper el tabata anhelá. Ok. Ok, ok. Anto, Rajit, kiko ta bo ròl den e pelikula aki, Set pa venga? Mi ròl ta Hugo. Hugo ta un un vilen den e pelikula. Malende. Si, juist. E malende den pelikula. Anto kiko Hugo ta hasi? Hugo ta gusta manipulá, e ta cheat, e ta gaña, e ta e ta un sluwe vos. Oh. Anto mi ta kere ku, ya, loke Hugo ta hasi ta kon e ta gusta manera usa nan, pero esei nos e. Nos tin mira. Sí, nan mes lo bai mira. Segun e pelikula ta bai. Oke, nau hopi hopi great. Awor, Johnny, pa ki temporada nos por verwagt? Cu e pelicula ta cla pues cuando bo mes tin motor bo mes ta tur cos dus eur y bo por imagina mi cu e produccion ey ta tuma un tiki mas tanto cu uno cu tin mas man kracht awor ki temporada mas o menos. Awor cu nos ta den nos fase na final anke cu fase final anke tin touch ups cu lo bay bini pero nos tin la nos bisa bruto bisa nog twee manchas den sentido na asina cu por mi tok cu extra mi na cla Cu e cos mi bisa nan awor nos ta bay Grey Grey dos mi no ta pasa un bes mi mira tambe cu bosnan tin Facebook page dus yoari mi ta kere pa mas informacion follow e sa con ta bayendo cu e pelicula y e premier mi ta kere nos por haña tur informacion riba boso. Facebook page tambe ku ta set pa venga, ta? Set pa venga, juist. Oké. Hugo. Spera, su kos ta bai bo.